Selâm aleykum sayıqlı dostlar, efirde Aç oldım programmamıznı başlaymız. Lâle telekanalında bizim yayınımıznı beklegenlerge ayrı selâmlar yollaymız. Aç olğanlarnı da, aç olmağanlarnı da ekranlar qarşısına davet etemiz, çünki bugün biz sizlerden kerçekten de güzel, tatlı bir pirog yapacaqmız.

Onıñ içün bizge ne kerek? Qanı masamıznıñ üstünde neler bar? Un.
Un, yumurta, şeker, sarı yağ. Qaymaq.
Qaymaq.
Ya bu?
Banan.
Doğru.
Onı ğaliba er kes seve. Onıñ içün er kes mında baqa, lâkin başqa mahsulatlarnıñ adlarını aytalar. İşte, keliñiz, başta biz şimdi hamır yapacaqmız. Onıñ içün biz üç dane yumurtanı. Mana men sizge çanaçıqnı azırladım. Şeker qoşacaqmız, sarı yağ qoşamız, qaymaq qoşamız, yumurta, banannı ise soñ qoşacaqmız ve un qoşacaqmız, yahşımı? Qani, balalar, qoşunız içine mana üç dane yumurtanı, em qaymaqnı, sarı yağnı ve şekerni. Yahşımı? Men ise sizge çay sodasını sirkede öldürip berecem. Qani, başlañız, balalarım. Yumurta, yumurta qoydıq. Endi şeker tökemiz içine. Yarısını şekerniñ, yarısını tökemiz. Qani, qani, qani, qani, qani, qani. Tökemiz. Rustemge beriñiz, o qarıştırsın, yahşımı? Hangi derdimiz var Rustem? Sen qarıştırarsıñ yigitsini, e, daa nazçıq yarısını qoşamız. Qoş, qoş Sofiye. Yardım et, e. Tek sautnıñ içine taşlamanız. Siz bir-biriñiznen tanış oldıñızmı?
Endi er kes adlarnısını bilesiñiz, e? Maşallah. Qani, qani, Rustem, yahşı etip qarıştır. Mercan, canım, sen ise qaymaqnı toq onıñ içine. Toq, yahşı etip, episini. Rustem, toqta. Mercan tökecek. Qani, qani, qani, qani, qani. Safiye, sen qaç yaşındasıñ?
Altı buçuq. Altı buçuq yaşındasıñ.
Endi balaban qızçıq oldıñ, e? Mektepke barasıñmı? Yoq. Daa barmaysıñ? Ya balalar bağçasına bardıñmı? Yoq.
Ya? Ya nege ögreteler balalar bağçasında saña? Ne aqılıñda qaldı? Yazmağa ögrettiler.
Daa?
Saymağa ögrettiler. Yuqlamağa ögrettilermi? Yoq.
Aa, oynamağa ögrettilermi? Yoq. Şiirler ezberlemege, yırlamağa, oynamağa, ya? Yaramazlıq etmege?
Yoq. Aa, bunı ögretmediler. Men beledim, e aytacaz. Ğana. Maşşalla balalarqa. Qaymaqta biz de bize daa azıcıq qaymaq bar, onı ise soñ üstüne qoyacamız, şekerniñ yarısınen. Qana, endi içine sarı yağnı toqunız. Taşlanı sarı yağnı içine. Qana, qana, qana. Taşı, taşı, taşı, Safiye, utanma. Mana qaşı qaşıcıq bar bizde, qaymaqnıñ qaşıcığı. Onı işletemiz. Maşşalla, Rustem ve qarıştıramız. Rustem ya sen qaç yaşındasıñ? Qaç o? Beş? Beş yaşındasıñ demek. Sen laf etesiñmi? Keçken yayınlarımızda Rustem bülbül dayın laf etti. Bugün ğaliba qızçıqlardan biraz utana, e, Rustem? Utanasıñ qızlardan? Ne içün? Qızlar özleri, köresiñ, senden utanalar, Meryem, Mercan da utana, e, Mercan? Ya kim maña bugün şiir ezberlep keldi? Men. Sen? Bizde tek Sofiya ğaliba bugün. Ya Mercan? Azırladım. Azırladıñmı? Ya Rustem? Azırladıñ şiirçik bizge? Nasıl şiirçik, ne aqqında azırladıñ?
Çipçeler aqqında. Ve da?

yem.
Ya buzav ne aşay? Çipçelerge men berem yem, a olar aşaylar. Olar eki, üç keneler, lâkin olarğa çoqu olmay bermege, e? De, çipçeler menim tez-tez çapaylar. Tez çapalarmı?
Tavuqtan da tez çapalar, e, olar? Maşallah, lâkin olar. Aqşama meni tavuq çoqudı. Tavuq çoqudımı seni? Parmaçıqlarıñnı berdiñ tavuqqa? Eee. Ne içün? Потому şto istedim tutmağa. Aa, doğru et, eger çepçen balaçıqlarnı tutmağa istesen, anası çoqoy soñ, e? Eee, kogda tavuq meni çoqodı, anda teşik oldı, de zelönka qoydılar. Maşallah, soñ yahşı etip temizlediler, içinde mikroblarnı çıqarttılar, e? Maşallah. Hanım, qarıştırdınmı sen? İçine biz sirkenen. Çay sodası qoşamız. Op! Kördiñ, nasıl oldı? Endi qarıştıramız. Qarıştıramız, qarıştıramız, qarıştıramız. İçine bizden un qoşacamız. Siz bardınızmı ayvanıñ bağçasına? Anda zâdece angi ayvannı sevesiñiz? Mercan, sen nece, neni ziyadece sevesiñ? Sen sarçıqnı, tilkini, balıqlarnı, qaşqırlarnı, arslanlarnı, nede, neni ziyadece sevesiñ? Bilmeysiñ? Sevmeysiñ? Olarnı sevmeysiñ? Ana, ayvanlarnı da sevmegen adam bar eken. Rustem, saña qıyın degelmi? Yoq, qıyınmı? Endi eger biraz ağırca olsa, qıyın olsa, demek, qolnen şimdi biz onı. Mışıqlarnı sevesiñ? Ya mışıqlar nenikini seveler? Balıq aşay, doğru. Daa ne aşay?
Titika.
Titika ne olğanını bilmeyim, ğaliba o aşay. Daa ne aşay? Sıçanlarnı aşaymı? E. Doğru.
Veda sut içe. Tek kiçkene olğanda e, sut, sut içe, da. Doğru. Mına baqıñız hamırımıznı. Şimdi men hamır yapacam. Siz ise bilesiñiz ne yapacasıñız? Siz maña bananlarnı doğraycasıñız. Yahşımı? Üçüñizge mına üç banan, birer-birer artlarsıñız ve doğrarsıñız. Mında pıçaqlarnı alıñız, men sizge tahtaçıqlarnı bereyim. Mana. Tögereçik, tögereçik etip doğrarsıñız, yahşımı, balalar? Men ise sizge şimdi hamur basacağım. Hamırımız biraz qattıca olmaq kerek. Kim aytmadı bugün bizge şiirni? Safiye aytmadı, Mercan aytmadı. Qani, qızlar, ne azırladınız bugün maña? Şiir ve tapmaca. Qani, tapmacadan başlayıq. Keliniz tapmacanıñ cevabını tapayıq başta.
Şeeri bar, adamı yoq, deñizi bar, suvı yoq. Nedir o?
Meraqlı. Şeeri bar, adamı yoq, deñizi bar, suvı yoq, e? A nasıl açmağa? Pıçaqnen kes onı başını, başta, e. Daa nasıl çıqtı, daa nasıl çıqtı? Pıçaqnı aylandırmaq kerek. Ana, endi açamız. Polniya. Nedir o tapmacanıñ cevabını biz daa tapmadıq. Sofiya, yardım et azıçıq. O nege oşay? O oşay kitapqa. Aa, kitapqa oşay. Men añladım nedir o. Qani, balalar, siz añladıñız nedir o? Qarita ğaliba, e? Nedir o, Safiye? Ayt, olar tap olamay ilâveniñ cevabını. Karta. Karta, doğru. Demek, anda er şey bar. Dağları bar, e? Bütün dünya anda kösterile. Ya Mercan bizge nasıl şiir ezberledi? Aa? Ana içün? Şimdi bizge Mercan güzel analar aqqında şiir aytacaq. Anaçığım, senemen, çiçeklerden, yemişten, sarı saçlı bebekten canımdan pek severim. Gitme, yanımda qal, beni ellerine al, ince gülce dağa al, yanağından öperim. Maşallah!
Demek, episi anaçıqlar eşitkendirler, añlağandırlar, e? Pek güzel şiir onı. Sen ananı pek sevesiñ, e, daim onnen berabersiñ, e? Ya sen şimdi mektepke barasıñ, e? Derslerni ezberlesiñ, yahşı etip şiirlerni bereler. Qırımtatar tilinde şiirler bereler sizge ezberlemege? Yoq, bermeyler, seni ana çığını ögrete, e? Onıñ içün ana öyle anasını seve. Ya Safiye, sen qayda barasıñ? Men, Daa mektepke barmaysıñ, qayda barasıñ? Bala bağçasına.
Balabağçasına?
Ned, nasıl ol balabağçasınadı? Fidançıqa barasıñ sen? Fidançıqa ve balabağçasına. Fidançıqa ve balabağçasına. Fidançıq o balalar merkezi sizge ana tilde şiirler ögrete, e? Oynamağa ögrete. O ya ocanıñ adı ne?
Enise oca. Enise oca. Demek, oña da selâm yollaymız, e? Daa nege ögrenesiñiz anda fidan çıqtı? Daa ögrenemiz şiir ezberlemge, yırlamağa.
Çeşit oyunlarnı ögrenesiñiz anda, e? E. Begenesiñ sen fidan çıqnı? Pek begenem. Pek begenesiñ. Endi össen qısmet olsa fidançıqnıñ mezunı olacaqsıñ, soñ mektepke baracaqsıñ, e? Qısmet olsa. Demek, Biz şimdi endi pişirmege devam etemiz. Elbette ki, fırınımıznı köçürdim, onı hatırlatmağa ister edim. Eki yüz derecege, tahminen, ğaliba, yigirmi, otuz daqiqa biz onı pişirecekmiz. Biraz pişirip alacaqmız, sonra ise işimizni devam etecekmiz. Tavamıznı ise yağladıq. Bananlarımıznı epsini doğradıq. Hamırımız mına endi aman-aman azır oldı. Şimdi onı tavamızın üstüne yayacaqmız ve azıcıq pişirecekmiz. Siz aç oldıñızmı, balalar? E. Kerçekmi? E. Men siziñ betiñizge, çırayıñızğa baqanda, sanki meni aqşacaqsıñız şimdi, tez-tez yapmasam, e? Şimdi ise, balalar, baqıñız, biz er şeyni yaptıq, er şeyni azırladıq. Endi. Hamırımıznı şimdi tavamızğa qoyacaqmız, masamıznıñ üstüni cıyıştıracaqmız, soñra ise yayınımıznı devam etecekmiz. Yahşımı? Qani, yardım etiñiz maña masamıznıñ üstüni cıyıştırmağa. Keliñiz, er şeyni temizleyik. Bananlar qalsın, pıçaqlarnı tek alıñız. Mına biz endi er şeyni yaptıq, sizni masamıznıñ üstüne ciştirdik, hamırımıznı ise azırladıq. Endi baqıñız, tavamıznıñ tübüne hamırımıznı yayıp qoyamız ve onı pişirecekmiz. Hamır yapmağa kim bile? Men.
Ellemege kim bile? Men.
Çiberek pişirmege kim bile?

Demek, kerçekten de bile ekensiñ, e? Tuznen qara biber qoşamısıñ, e? Soñ yağda qavuramısıñ, doğrumı? Maşallah, demek, Safiye endi mektepke barsa da ola eken. O endi artı aş pişirmege de bile, e? Aha, derslerni yapmağa kim bile? Men.
Şiir ezberlemege kim bile? Men, men. Mektepke barmağa kim bile? Men. Aşamağa kim bile? Men, men.
Qavğa-şamata etmege kim bile? Yoq, siz bilmisiñiz. Kerçekmi? Baqıñız, mana, bizim hamırımız endi azır. Onı tavamıznıñ tübüne yaydıq. Elbette ki, onı biraz yağladıq. Endi ise bilesiñiz ne yapacamız? Onı fırınğa yollaycaqmız. Başta azıcıq pişirecemiz, azıcıq köterilecek, soñ ise üstünden banan dizecemiz, yaşımı? Yaxşı. Tahminen on beş daqiqağa biz fırınğa şimdi yollaymız, soñra ise kene siznen körüşecekmiz. Tek unutmañız, biz hamırımıznı soñuna qadar pişirmeymiz, azıcıq pişirip alamız, soñra ise işimizni devam etecekmiz. Maşşalâ! İşte biz endi işimizni devam etemiz. E, balalar, sen ne yapasıñ anda, Rustem? Qorquzasıñ qızlarnı, e? Nedir o? Yılan.
Yılan, çoq. Kim qorqa yılandan? Men. Men qorqam.
Qorqmaysıñ? Oğlanlar qorqmay yılandan. Belki qorqadır. E, neden qorqalar oğlanlar?
Bir şeyden qorqmaylar. Bir şeyden qorqmaylar.
Eh, men de eledim, bir şeyden qorqalar. Biz de qorqmaymız ve işimizni devam etemiz. Baqıñız, endi ne yapacamız? Bizim anda pirogımız endi pişe. Bu vaqıtta biz qaymaqnı, qani, yardım etiñiz maña, qaymaqnı ve şekerni tökemiz. Qaşıq bar bizde, qaşıq. Qaşıq yardımınen. Qani, alayım bir dane qaşıcıqnı. Hayt o. A, çüşmey mi? Kerek.
Yardım kerek. Qıçırmaysın, yardım etiniz. İye, episini. Qani, endi yumağa taşlanız bularnı. Mına bunda yardım etiniz. Taşlaymız yumağa. Ve eger de isteseniz, Onı blendere yardımınen qarıştırmağa mümkün, qaşıqnen qarıştırmağa mümkün, isteseñiz banannı içine de qoşıp qarıştıra bilesiñiz. Ve daa bir variantı bar, onı pirogniñ üstüne sürtken soñ daa bir kere pişirip almağa mümkün. Ya da hamırıñıznı yahşı etip pişirip alasıñız, soñra ise üstüne sürtip aşaysıñız. Aqlınızda qaldımı? Ya. Maşallah. Demek, endi şimdi biz Qaymaknen şekerimizni qarıştıramız, yani krem yapamız, ya. Banannı ne yapacağımız? Keliñiz, azıçıqtan içine qoşup qarıştırayıq bunı. Bir dane tahtamıznı, ya, qalğanını üstüne tizermiz. Yahşımı? Keliñiz, qoşuñız bir danesini, ya, episini degil, tek bunı. Aha. Qoyuñız. Maşallah, maşallah. Maşallah. Oldı, Rustem, çoq qorquzma Mercannı. Ana, sende de bir dane yılançıq bar, endi onı da qorquzarsıñ. Mana, mana. Ana, oldı. Baqıñız, kremimiz endi azır. Endi ise biz fırından pirogımıznı çıqarmaq kerekmiz. Qana, meniñ qolçaqlarım. Kettim men şundı çıqarayım ve baqarmız nasıl olğan. Şoqlaçıq. Op. Aha. Mana baqıñız. Baqıñız nasıl oldı. Açamız. Tek tiymeñiz, o sıcaq, yahşımı? Endi ise biz üstüne krem yaqamız. Kim seve kremni? Men.
Üstüne yahşı etip yaqamız.
Bananlı sevesiñ?
Mana bizde bananlı krem oldı şimdi. Ve üstüne biz daa banan tizip çıqacamız, aqlıñızdamı? Şimdi biz tahta üstüne qoydıq, çünki o pek sıcaq, e? Ve aytqanım kibi, eğer isteseñiz, onı daa bir kere fırınğa yollap pişire bilesiñiz. Biz ise endi hamırımıznı qırmızı etip pişirip aldıq, onıñ içün başqa qoymaycamız. Çünki biz aç oldıq, doğrumı? Eee, o tökülir. Ay, tökülsin, bir şey olmaz, soñ biz onı alarmız. Qani, endi üstüne banan sızıp çıqıñız. E, çetinden başlañız tögelik etip. Qana, tez, tez, tez, tez, men aşamağa isteyim, balalar. Tez, tez. Mına, dostlar, biz endi pirogımıznı azırladıq. Aytqanım kibi, onı da bir kere fırınğa yollay bilesiñiz. Yahşı, ana, endi Rustem balaban oldı, demek, programmamıznı yekünleycekmiz. Sayıqlı dostlar, ilerdeki yayınlarımızda körüşkence sağlıqnen qalıñız. Epiñizge aş tatlı olsun! Körüşkence!